Nangbawi lio ah hrial ding eidin phun nga. Nau ṭha tein ngeih khawhnak ding ah biapi ṭuan bawmmi tu hi cu nau pawnmi nu le pa kha an si. Fathlawk ṭha le thazaang ṭhawng le pumrua ṭhami ngeih khawhnak dingah biapi bik dawhtlaitu zong nu hna hi an si. Cucaah nau an pawi lio ah khan felfai ti le ralring tein conghhram an herh. Nau pawi liomi nih khan amah pumpak ngandamnak siseh, cun a chung fate hnursuan lonak ca biatak tein ai ralrin kha a ṭhalo lianpi pakhat a si. Cucaah tutan ah hin pawchungnak ti siseh, cun a lu zong a ngandam nakhnga zei bantuk eidin pawl dah hrial ding an si timi phun nga kha kan zoh hna lai. Pakhatnak ah kuak zuk hrimhrim lo ding, kuak zung pawng hmun zong kha hrial ding a si. Nu he a tlangpu huap cun kuak kan zu lo, natein kuak khu ngai an i ham. dawt tawn ruangah khan khua chungnak ti siseh, a pawitu nu hna zong a hnorsuan tawn hna caah khan a si khua chungin kuak a zumi pawngkam le kuak a hu a um lonak hmunhim ah khan um khawh ahcun cucu thil ṭha bik a si. Cun kuak a zumi zong nih khan nau a pawi liomi nu hna pawngkam ahcun kuak zu lo tiin kulhpiak ding si ti hmanh hi thil ṭha ngai a si. Pahnihnak, zu alcohol din le tehtem hman hrimhrim lo ding. Zu dat aa telmi zei bantuk thil phun a hang lei hmanh ah a si ah Naupawi lio caan ahcun nu nih cun hrial hrimhrim ding a si. Zu zu lawng si loin wine dinpiak te hna zong hi pawchungnak te an ṭhanning a khul nuahter khawh pinah vanchiat ahcun kut le ke tlamtling lo nau mei hi a fut timi a si caah khan pawlawn kaan lo lio caan ah khan cun nule nih hin zu le wine cun zudat aa telmi phunphun hrimhrim kha cu hrial ding an si. Pathumnak, ei colh khawh dingin tuahmi ready-made eidin phun pawl hrial hna. Ready-made eidin phun pawl nih hin thazaang a derter, a ṭumter khawh i ngandam lonak a chuahter khawh ti a si ve. Cucaah pawlon kan lo lio caan ah khan cun hi eidin phun pawl hi hrial ding an si. Palinak, zawtnak rungrul felfai tein thianhhlim lomi caw hnuk din lo ding. Cawhnuk ahhin calcium dat aa tel ah caah pawi liomi pawchunnak te a ṭhan lianh ning kha a bawmchanh. Cucaah naa pawi lio ah dinpiak hrimhrim ding ti a si. Nain zawtnak rungrul ṭha te le felfai tein thianh a si lomi cawhnuk cu dinlam ding a si. Thianhlim chiasa cawhnuk a si asilo kha ṭha tein fianhtak hnu ah dinpiak ahkhan a ṭha bikmi cu a si. Panganak, Coffee tamtuk dinpiak lo a ṭha. Coffee ah aa telmi caffeine dat nih khan pawchungnak te lungtur cawlcanghning kha a buaibaiter khawh i a hnursuan khawh ve ti a si. Cucaah naupui lio caan ahcun nu hna nih coffee dinpiak tuk hi a ṭha lomi a si caah hrial awk a si. Nau a pawi lio nih cun tutan van langhtermi phun pawl hi ṭha tein le felfai tein i cinken i sibawi te nih aa tlak tiah an ti ning tein din ei maw, zulh le hrial ti bantuk kha thil ṭha bik cu a si. Cuti kan tuah si ahcun a fimmi, duhnungmi le a ngandammi fanu fapa ṭha a ngei khotu nulepa ah kan i chuah cio ko lai ti kha kan theih cio awkah a ṭhami a si. Mah vial kha tutan caah cun za rih sehlaw a dang video nak ah thil dang zoh ṭhan khawh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan cungah lawmhnak tampi ka ngei.